Eh, welcome to Diyaza TV bafethu senibingelela eh namhlanje siniphathele uhlelo olusha ishow entsha kwi Diyaza TV eh igama lami ngovusi Manqele siniphathele uhlelo olusha ke namhlanje i uyangijolela lapho sidila khona eh nomuntu ukuthi mhlawumbe makuthi abantu bakho unomuntu and then uyakujolela unomunye umuntu and then siyamletha bebe bo-two and then sikufonele uzokhuluma indaba oyenzayo ukuthi uyeniswa yini why ufeba sidila nobufebeke kule show nani niyazi ukuthi uyaza TV siniphathele uhlelo olusha ke namhlanje ngihambi ke ngedwa ngihamba nana ngobafu Awu hey. Eh sanibingelele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Hallelujah.
Eh bafo.
Welcome back mfowethu. Grand bafo. Hayi no ngiyaphileka.
Yeah, namhlanje bafo sibaphethele i show entsha eh uyangijolela. Mm. uyangijolela ngoba mnandi uyangijolela eh sifuna ukuyilungisa icountry noma ngeke silungisa yonke kodwa sizoyi zama ngendlela esoyizama ngayo so yeah bafo no ayikho inkinga bafo um eh, mina i'm happy with the show and i hope ukuthi izofundisa abantu emakhaya abantu ababukelayo mm. izobafundisa something because ekugcineni kosuku it's not all about content we need to also teach something yes yeah yeah yeah, yeah. yeah no kunjalo kunjalo abantu beyeke ukufeba uma ukuthi unomuntu ube nomuntu oyedwa emhlabeni iba nomuntu oyedwa one fani nathi why uzoba nabantu abaningi unless if ngithatha isithembu ke kodwa ke isithembu akusizo sebafana besikole samadoda kuse bafu akhona amadoda amabili lana eh angathi sebetholile ukuthi kona lentombazana le mayisho ukuthi iyona itshe liyabadlala uyabaxhaphaza iyabaxhaphaza asazi noma mhlawumbe intombazane imsela ngesithembu asazi so ithandana nabo boyithu boyithu Mm.
kodwa ke amajita asetholile ahlangana ase adinga asho- ashoda ngathi manje ukuthi sibasize sibasize kuhlangana nalo girl
Ayikhali mina. Let's ke sibabone phethe. Hayi ke sibangene.
Sibangene.
Majida.
Hayi ngane zakwethu. Sofethu hamba kahle.
Mnandi baba. Hola, hola, hola. Ya uvuvu sekama mina. Asihlaleni phansi madoda ukuthi singaye ngicabanga ukuthi kumele sihlalele phansi le. Ne. Awungene ya awungene ngapha sicuphisane nje madoda. Awuzweke.
Sicuphisaneni.
Mm. Mfethu igama mina nguvuse ngabe mhlawumbe ubafu banini? Ya igama lami mina nguqamani bafethu wakaRhebeza. Ngiphuma e-Eastern Cape vele. No okay. Yeah.
Wena bafo igama ubandile luthuli wasemagabheni eKZN. KZN. yeah. oh so ngabe amajita niyazana vele amakhamera ngijwayele ungazwani naye amakhamera yeah. le ndoda ibingakutshela ngani ukuthi kuzokwenzakalani la mfethu awume ngamakhamera jo awume ngamakhamera mfethu mm. vele bhuti ngingahlala endabeni bhuti ya ngingahlala endabeni mfethu isikhipha so indaba engiziselana uyangijolela vele mfethu ngifind out here about three weeks ago yabo mm. ukuthi wena ukhuluma nethekeni yami mfethu yabo thekeni yakho mfethu ukhuluma nethekeni yami nje uba lo asihlale endabeni mfethu mfethu yamazi uxoli mfethu uxoli yamazi uxoli yini mfethu uhlalisa ngala nje khona uzokwazi ukubhalansisa i-mic uzwe uxolwa kile uxoli mfethu lo ufunde u-j jo lo ukhuluma naye mfethu niyamazi uxoli ninzani mfethu mfethu noxoli

ubafo eh, izathu ukuthi asifonele nanokuthi nawe akubize mhm. ingoba ufuna uqede lento eyenzakalayo wena ubungazi uyazi ukuthi ingane uqulu ukuthi ikubhanqile Ami ah, ngikazi.
Awazi lokho.
Angazi, angikwazi. So uba ukutholile ke yena because yena shuthi eh ngathini uworried ngomuntu wakhe uworried ngalento le yabo so kutholile lokho so maye kuthola ingakho ke akubizile la wabiza nathi ukuhlangane la so kahle kahle la uxolo uyezwa yezwa Yeah.
and then uxoli naye uzobe sekucacisa lokho ukuthi eh kahle kahle uyathandana nale out or uyathandana nawe nobabili and then uzoyibonela ke nawe wena ufike sekukhona mina mos Ufike sekukhona Hhayi, nini? asilinde yena umnini wendaba okay so uma ifika umnini wendaba u- Mm. Yeah.
u- uyimisele ngo- ngokwenzani uma uthola i- leli qiniso leli Ah, phela sisathandana sinoxoli Niyathandana.
sisathandana lisalusho uthando That's why bafumbizela ungathuki. Angithi bayathandana vele. So now uzofuna i-confirmation uxoxa. So uthi yena uzoqhubeka vele. hayi angazi uthi uzoqhubeka kanjani ngikutshela ukuthi intombi yami ixole mfethu okay soyibeka kuyena mara Uzoyidecide. ya uzoyidecide mara kusayintombi yami yini ixolaka nayo
okay no Yeah, ayikho okay. inkinga ayikho inkinga bafethu no ayehlisa umoya futhi sizoyilungisa ngale ndlela izolunga ngayo nokulunga izolunga yona but like now mina my question is eh uxoli sizombuza 99 straight noma sizomfonela mhlawumbe simfonele uzofona mhlawumbe umjida qala mm. angithi uxoli bezohlangana nobhuti mm. and then lo akazi ukuthi uzohlangana naye mm-hmm. akakwazi lokho angithi so into ezokwenzakala vele nina niconfirm ukuthi nizohlangana noxoli Sure. So into esowenza kumele senze confirmation before si even uxoli eze la lo ukuthi uyajola yini noxoli.
So somfonela uxoli and then masimfonela uzokhuluma nale ndoda kuqala sokhulumisa le ndoda le yezwa bafo sokhulumisa wena okay ukhulume nje ungakhombisi ukuthi konke enzakalayo ukhona hlapha abantu onabo ukhulume nje njengomuntu osendlini ukhulume nomuntu wakho nje uyamchecker ukuthi uright yini umtshele futhi uyamthanda sizwe response yakhe ukuthi uphendula uthini then masiqeda sibe sikufona ubafo bafo uyazini just to make it more interesting ubafo awakangafoni uyazi uzokwenza njani ngithiwa sithi uhlangana nobhuti so lo uzocasha lo uzoconfirma ngokuhlangana kwabo boy two vele isport set lento uyazi isport set lesi bazohlangana lo uzocasha naye uzoyithola confirmation yakhe ngokubabona ukuthi okay engithe bayathandana and then bese yaqhamuka ima yena methola ukuthi sisathandana Utholile vele uyazi vele ukuthi ngiyathanda Ah, uxoli uma econfirm leyo because uzoyiconfirm vele. ukuthi ne- wena noxolo Sibuza niyathandana. ukuthi yenzelani musi leyo nto musi. Sifuna ukwazi Mfethu, ukuthi kade uyenzelani mina why uthi last year, mfethu, why kade. wena wena ke okay baf wena ke awufuni ni- ukwazi ukuthi uxoli wayekujolela wena.
Mara mechaza ngithi uthi waqala ngoJune. Mm. last year last year futhi yimi ungenile shuthi wongenile ubungakwazi lokho angithi ukuthi ungena eh shuthi uyakujolela kahle oh, oh, umakhwapheni kwenza umakhwapheni basic ah.
shuthi
ukuthi wenza umakhwapheni windoda omngaka Ah ngikujabulile mara simfonele. Simfonele sizwe ukuthi kwenzakalani. Awuthi ke ngidonse umakhale khukhwini. Eh inamba mfowethu kaXoli yona loyifakela. Iyona le. Okay.
No ayikho inkinga.
Iyona. So uXoli mfowethu uzokhuluma nawe. Akayazi le number. Eh ukhuluma nje nokhuluma uyamtshela igama lakhe ukhuluma nosibani bani. Yabo. So that azoyibamba and then angithi intombi yakho. Yeah. Sizobona lapho kumenikhuluma ukuthi niyathandana ngempela yini. yabo so ngizoshaya ngizomdayela manje meka ibamba nje uyamtshela igama lakho ukhuluma nosibani bani nosibani bani mhlawumbe useyothi-ke hawu baby angazi uzophendula kanjani bizana kanjani Yeah. so mfethu, ngicela ukuthi wena bafo uthule yabo ungayiphazamisi ungayiphazami engatholi nje ukuthi ya ukhona la
Unjani babe?
Hello.
Alright. Ngiza sina. Alright, ukhuluma no ubandini.
Cha, inda kufanele nginamba nayo. Ah, wangathuka nje. Nengithi babe.

Ngiyathanda ke. Okay, ngiyabonga.
Ya soxoxa WhatsApp. Okay.
Sure.
Mm. Hayi sona. Uthi ubhizi namhlanje. Ubhizi.
Asazi ukuthi yabona ubhizi bakho ukuthi ilobo ukuthi ngoba uzohlangana nobafu. and then Oh ne meet up nobaba.
angithi phela ube la ubafu uzohlanga sohlangana naye so akazi angithi ukuthi wena ula sekangaki uma ufuna ukumbona mhlawumbe uthole eh, akutshela ukuthi ubhizi
Hayi akujwayelekile. akujwayelekile kodwa unoku- unokufu- unokufuna ukumbona ungamtholi Yeah, so ngitshela ngeencwadi zakhe. ngey'ncwadi za- njengoba besho namanje Yeah. asho ukuthi iy'ncwadi yizwe lezi ubaba Ngifuna ngithathe. amfunele mfunele yeah Ihamba le. yeah

Ubazala bobabili. Ubabili.
Sofele uqinisile mfana uthi uyamthanda. Ya ngiyamthanda.
Umthanda kanjani intombi yomuntu? Ngitshela ukuthi mina ngiqale ngani. Ngiyazi ngani ukuthi intombi yakho. Uyazi manje umtshela kanjani ukuthi uyamthanda mfethu? Cha ngithi sifuna confirmation ukuthi ngempela vele bayajola. Ngithi mina nobafa sikwazi lokho. Mm. Nabantu abakwazi emakhaya. so into edingakalayo i-confirmation bengazi ukuthi siyabashayashaya ngiyakuzwa ngiya-understanda umoya wakho undlela ophakeme ngawo ngiya-understand lengane sikwenza isilima kakhulu seniqale last year last year june siyenzela into e- eningi ne lezi zokujola nayi phone bafo i-private number amkhiphe vele siqala umsebenzi kaNkuluNkulu okay U- uqolise kumfonela ngo-private number kumntu wehlisa nje umoya bafuna wehlisa umoya umtshele nawe ukuthi ukhuluma nobani xolise ngo-private number
mthetho Usulindile.
usukhona
baby Hello. hayi thando zami ndimqamani Okay.
Unjani?
Ngirayithi unjani? Ngiyaphila.
Yabo sana kubhizi ngantoni?
Ngilitho, ngisaqedela ukashini. Hayi inkinga. Kade ngimile vele uyazi msithanda sami Mr. Sohlangana namhlanje. Mhm. Yeah, ubhedele something.
Mhm. Okay. Uyazi mos.
so ngimizuzu engaki vele sizohlana kule usual spot yethu mas oh okay um nginike 20 minutes aphela baby kade ngimile lana mina
okay 10 yeah okay akunankinga ke baby ngizokumela so love you okay Thank you. Cool.
Mana uyibona i difference. Iyazi kuthiwa ngakuwe ngiyabonga.
Useke I love you. Bathe kuwe siyabonga. Ah, so uyabona ukuthi ubani uyabona ukuthi ubani umain la kahle kahle. Ah ngiyabona.
Lo mntwana lo udlala udlala ngawe, udlala ngani nobabili kodwa udlala ngawe bafuna yabo. Because ngiyabona ukuthi bavuka athi ubuyimisele ngalo mntwana. Yeah, ngiyamesela.
Yeah, udlala ngani noyithu. kodwa engazi ukuthi nayi main boss yabuka indlela uma uzwa indlela okukhulunywa ngayo indlela ugele lo akhuluma ngayo la so uza uyeza ne 10 minutes okay hayi kusimlinde u-10 minutes hayi angazi kodwa nje ku-rough mm. senze njani simkhathise uchris mhlawumpe singathathi isikhathi because 10 minutes imningi phela yabo ya mhlawumpe ungakhatha chris oh, usikhathele chris hayi
simlindile kuxuli uyeza eqolisa inhliziyo ke madoda ngoba yabo nje Mandaba umfishane umhlophe nyanya khaya. Yawo yeah.
Idaki. Yozala njani? Ngizosala ngizosala nina laba fethu. Bafuzo mbizo wazo futhi.
Okay. Uyeza yini? Ya ngibona ngathi ngibona umuntu ongathi uyeza ngala. Ah. Yeah. Ah yebo yena lona.
so akhuleka ke bafo uma ifika la bafo ne into engifuna ukuthi wenze uma ifika la ukuthi uma ifika la ukhulume naye nje grandi njengomuntu wakho wakazi bethi kwenzakalani and then bese ngicasula ba yeah uyacasula mfethu angiphiki nami nami le nto ingangicasula vele yabo angiphikisi ukuthi acasula yebo ku right bed ucasula then mayifika la uzombuza ngayo lo mshita lo umbuze because kodwa uzwile ngithi efonini uthi ubakhulumeli bayathandana ba right sure. eh umbuze and then sibone ukuthi usaqhubeka nokuphika and then then sibe siqhamuka ubafo then yeah sibone ukuthi kwenzakalani ah kunxaki sibone ukuthi kudala manje kudala kudala kudala ne amaningi nanomntana lona yo cabanga
lapho uyasho ukuthi nje akujoleli vele Ngithanda mina ngeke.
Ngithanda kana wedwa. Vele yangiphosta vele. And manje nawo amajita bayakubuka abantu abaziyo bakubona njengesilimi ukuthi ha le ntwana bayidlala le. Ngizile lana. Eish. Yeah ne. Eish. Ndizenziwa amantombazane mfethu. Sometimes zisiphula zisiphula inhliziyo zisiphula umoya bafethu eh bafethu sicela niphathe kahle nikwazi bafethu ukuthi choose mfethu if mhlawumbe awukaberi edikujola yekela ungajoli yabo ungaveli uyekela ukujola if mhlawumbe usiyafuna ukujola jola ke nomuntu oyedwa hayi nabantu abaningi kuyagulwa amaningi cabanga just ngana nomntana lo cabanga so mhlawumbe kulomantombazane kunomuntu ngampela ngampela obo umuntu wakho i soul mate yakho way reject ngenxa yalo mntana usitshela ukuthi hayi ayo uphi vele namanje ka siqala azi ukuthi Ngawo ngasukuma mfethu, ngingahari ngasukuma. Ngamsunguyela uzani.
Naye uyena lo. Manje nje ayama ma ukuthi ke vele ke okay nakho usutholile vele istory vele kwenzakalani sujula nalo mjita so wena ithini i decision yakho sekuphelile mina ngaphathi kwami naye mina angisakhulumi next ukuthi siyabuyelana nengane okay phela phela kuqala kwenzeka into enjena vele so imsola vele so if uyaqhubeka nalomjita lona awunendaba ah thola ukuthi lo mjita ungijwayela kabi mara ngizomshiya vele anginankinga
akhululeka ah, xoli asabi hamba nomuntu wakho la yonke into right Simnandi, sikuthebelele, sikuvakashele. Ngawari ngekamera. Ngawari ngekamera. Sondela ucela uzwe ngana. Ugrand. Yeah, you're right. Mm. U
uyamazi umjekisa mbona? Yeah, ngiyamazi.
Ubani?
Qhamani. Qhamani umuntu wakho? Eh. Okay. Ya uze la uzokubona athi vele benikhuluma esinto ezobonana. Bakubungaza ukuthi uzofika nathi.
Indaba ifike nani vele? No haya uzokuchaza yena konke. Tshela ke mina.
Mhm. Vele ngizoyiqala ngihlale endabeni vele. Yamazi bandile. Hmm. Wahleka manje. Hayi manje phela uzongitsetsisa. Uzongitsetsisa phela. Uyamazi ubandile.
Ungangithethisi. Yebo ubandile ngiyamazi. Umazela kuphi ubandile?
Funda naye. Ufunda naye. Mhm. Mfethu ushiya ifoni yakho 2 weeks back ushiya ifoni yakho eroomini yami. Mhm. Wayishiya lapha yena ungayilokhile vele. Mhm. Ngangena efonini yakho mina. Uphaphiswa yini? Ngiyaphapha yini?
Ngifuna ukubona. Yini ekuf- yini ekubeka Wena efonini yini yakho? elokhisa ifoni wena? Cause yami ifoni angiyilokhi. Yini ekulokisa ifoni? Ubani othe ungayilokhi?
Yimi. mara yini ilokusifuna yimi sho ukuthi bevele ungekho ungekho loyal kimi mina yho nenzani nobandile ngiyabuza ubandile ngifunda naye nje ngiyacaza Oh bandule yamazi vele. Mm, ngiyamazi. Yini umngani wakho umuntu wakho uyakushela kwenzakalani? Ngifunda naye.
Akakusheli.
Ngifunda naye.
Ufunda naye. Iphela la nje lapha.
Ngifunda naye.
So ubandile mengavela lana or masingamfonela naye ngakuconfirma lokho singifunda naye. Hayi akeze.

akakwazi mara qolo uqeda ukukhuluma nobandile la efonini yazi ukuthi ukuzwile ubafo ubekhona masikhuluma mesikufonela naye uba ubandile sikufonele khona ubekhona ubafo mm. lento iphikayo uphika into oqedwe wena ukukisho 10 minutes ago ngiphikeni uthi uthi kubandile uyamthanda efonini akwazi ukusho lokho ayi bandile nangu umuntu okhe kuphika awukade ngikufonela manje njenge private mhm. number Ngifonelile.
Awusho ukuthi angithandi. Huh? Awusangithandi. Ayakume wena khuluma nawe. Awusangithandini.
Huh? Awusangithandini. Yo.
So vele niyathandana vele. Eh mangifuna ukuzwa ngawe xoli. Mana. Niyathandana vele.
Eh xoli.
Awusangithandi.
Awusakwazi. Xoli khuluma phela.
Angithi kade ukhuluma efonini, kade ukhuluma manje ufika lana usakhulumeki manje. Uxoli.
Hmm? Kwenzakalani lana? Hmm? Uyangizwa. Uyangizwa ngifunda naye Masibandile. Ah. What do you want me to say? Uyangiphika? Angikuphiki ngisho ngifunda nawe, angifundi nawe. Asithandani?
Angifundi nawe. Ngifunda nawe. Ngithandani.
Manje.
Asithandani.
Hawu, uthi kusineke, kwasineke. Hayi, ke phela. Eh, siyakubuza.
Ama text la asefonini yona. Khohlwa ama text bafo.
Sondela la mfowethu, sondela. Sondela. Lalela wethu. Na amadoda akho. Mabili, mas usixakekile manje. Awu two.
Mm. Qale naye ukujola ni last year June. Mm-hmm. Qale ngijola naye ba February. Ngo February. This month, mm-hmm. this year. Unamanga methi ngiqala ukujola February. Akaqamba manga. Hayi akaqamba manga. So uthandana naye.
Or ngithi ubuthandana naye.
Khona ku- Uthandana igama elikhulu. Benenza so neza Likhulu lelo gama.
Ngenza- Sajola. Bo. lo Ah. lo- lo- ubafo yena Besithandana ngazi ke manje.
okay Ngizozwa. bafo uthi uzozwa ngawe ukuthi akazi manje yambona ukuthi akaxolisi ngisho ukuxolisa lo muntu lo yambona indlela ekhuluma ngayo Xoliselani. Yini engixoliselani? Mara awukwazi wangitshela ukuthi khona umjito okhona. Awukazi. Yho, bekumele ngikutshele. Hawu.
Mana ngicela ukubuza mina xolo wena ubuyimisele ngani la? Uyimisele uyimisele ngokwenza isithembu, ufuna ukwenza isithembu noma mhlawumbe Bengenza isithembu. Yo, bafethi ngimncane, bengenza isithembu mina lana. bekwenzakalani? Ngiyabuza.
Ubadile, ngifunda naye, sajola eh bengisiza sagcina sesijola engisiza esikoleni sakhe ekusiza ngani ekusiza ngani esikoleni esikoleni yebo ngeincwadi ngeincwadi wena bafu ubukwazi lokho ukuthi ubandile bekunomuntu obandile angazi eh, bengamazi misho ubandile mina kanti umthola manje umthola mfoni sokunje so akaza ngitshela ngabandile lo muntu lo so uqondi ubuphakela ubandile uphakele nobafu ngapha noma khona ubumnika khona ubungamniki bengiphaka kuphekweni kuphekweni uphaya uphaya lo baphakela wona ubulala naye bulala nabo bobabili
hleka yini ehlekisa ayikho manje yini uhleka manje wayohleka yo yakuchaza ukuthi niyangi-ambusha wayo-ambusha Baku-ambusha.
ambusha ngama-camera wena eh, ile silima sendoda yakho jing ungathi ngiyisilima uyisilima wayo landa ama camera ngabe sikhulumile mfethu ungathi isilima le ntombi yakuhlezi ifika lapha eh ecampus khala ngendlala usuke ukuphi wena mfethu khala ngendlala ungifida ungifida amathumba enkukhu nje
uyakuthanda mosuyintanayo uyazazi amathumba enkukhu uyikudla ah, amathumbu enkukhu a-12 rand no niyitshule noyi-three angijwayele kabi ngimazi lona mina ngangijwayele kabi niyezwa ngomqona ubetha ngobuku mnyama bethe manje akusasizilwele uqoli qoli njengamanje uma ngathiwa ubafu ukhetha uyakudampa nobafu uyakudampa kunjani lokho because ngase udlala ngabo nawe awuzazi ukuthi ufunani
akwazi phela ukuthi asitampe sobabili wena unankinga awuthule wena awuthule no mina ethi awuthule wena mina kusaqhubeka naye so wena basically awu mind uqhubeka naye lo muntu lo muntu lo ofika wakuphika mayifika la wavuma lo wakuphika ukuthi uyaqhubeka naye kodwa soqhubeka uxoli uthini saqhubeka eh mfethu mina xola uthanda bani phakathi kwamajita lawo kahle kahle Yo. Yo. Sekumele uthi ukhetheke manje khetha. Hayi ngeke ke phela ayingenkani.
If awukhethi mina ngiyaphuma nginankinga ngizokwenzela easy lento ngizokuphuma. Mina bafo ngiyayithemba le ndoda leyo uyamanelisa embedeni bafo. Kawuthule wena.
Hawu uhlekana uhlekani umana yini ninokhuluma ngayini nikhuluma ngobafo vele emansukwini endaweni ukuthi akamazi nje

naye naye uphinde uphinde umuphe naye stick fethu sagcina nini ukupha la ugcina nini ukwenzani
waqaleni kwenzani khuluma xola gcina nini ukheve noba nalo mm bavukade vele ba ba bakuvara inkonzo ebingasenzeki lo actor weird la perez kade kenza shuthi ubavukade ayithatha indawo kade mhlovu vele ungijwayela kabi lo bekazi futhi ukuthi ngikhona lo ungijwayela kabi wena kungenzeka ukuthi bafu beyazi le ndaba ya ngizofuna ngishaye manje mina ungijwayela kabi yezwa oza manje Mm. wena khetha manje ngishaya phela ngithi uneviolence ya efuseke wena khuluma manje khetha kahle kahle noba for somethanda indlela okhuluma ngayo kwenzakalani Chana ukuthi manje threaten isho ukushaya abantu ngathi uzokwazi ubashaye. Uhlangana lapho wena. Why threaten isho ukushaya abantu? Umsukwane violence, calm down. Calm down.
Hlisa umoya.
Ekame ekame down. Mm. uyayilaza lento oyenzile lento eyenzakalayo la ukuthi kwenzakalani ayibo ma yaqala ngani akucini ngani futhi ah. kahleni ungaba isibongo sisi wami ungaba isibongo ngakampanza ngakampanza yebo bayafeba vele abantu bampanza hayi angazi-ke ngoba phela into yenza ubufebe uba representa ngobufebe hayi kushuthi phela do you think it's nice lento yenzayo we, we, we find a e-sex when this thing that you are doing it's not what if these guys bayagwazana adecide ukumgwaza uzothini mm. ujabula wena uyojabula
hayi mina ngendawo mina awungendawo wena uyo gwaze yena uyo uzoya ejele mina isifebe yazo yo uyafeba hlekani hlekani yo yo shuthi danki angazi mana le nto ni be serious kodwa Be serious bafo. Siqale in June. Siqale in June mina naye. First year. First year yethu.
Sihleli so wa YouTube vele first year yethu soba nanomntana lo. Be serious into yami naye mina. Bhala kabonisa ukuthi wake waba serious lo. Wake waba serious kodwa before uhlangane no no no no no bandili ngo January ngabe ngo February. Mhm. Wake waba serious kodwa naye bafo. Mm. Pho yini yenza ukuthi yini le eyenza ukuthi uma kufika lo mayekushela ngabe wakushela umvume wayilwazi ukuthi unendoda yini le yenza ukuthi kufike lapho ukuthi uvume omunye umuntu wazi ukuthi unomunye umuntu
as umuntu uyabhoreka ngeke phela ulokhu udla ikabishi nophuthu

cha ukuthi ngangazi yabo ngingena kwi relationship ka mse ngimtshela ivar ngangazi Awu ubuvele ubazi ukuthi bengikhona khona. ngazi ukuthi khona lesinayi nala akashayi kahle mara Okay. nakhona lesifebe sengitshela ukuthi ni bahlukene ngiyathuka nje manje
Oh, okay. Ngqondo ngqondo. wena uyisifebe wena Kahle kahle. wena nenza duma wena isifebe wena nenza duma Badlala ngahlahlela la wena umuntu okudla- okudlalwa wena la bafo kahle kahle. phuma bafo uyabona nawe uma uphuma la uzophuma yes awungeke ngeke vele umkhiphe ngenkani
kanjani
sizohlangana mfana xoli uhamba nobani phakathi amajita
hayi uyacaca bhuti awuthule xoli usakhuluma angase ngithi ngihamba ngedwa Uyabashiya naye uyamshiya uBandile. Hayi, sala. Bandile Since na last year June Xoli. Xoli ngenza kanje. Hmm. Yes, yes. so Bandile ngathi u- usuyandiliza no- nonke etruckini. Nawe.
Hayi, ngitshela ukuthi khanjwa nami.
Siya- Awuziboni wena. Uyahlanya. Awuziboni. Nange buthi siyaphi.
Phela sathandana nje. Yho. Why izophela Eh wena iline? ithi wena uthanda yena ungathi niyathandana la. Inkinga kanjani lena? Uthini Xoli khetha manje khuluma into oyikhulumayo and uyimele lento oy- ozoyikhuluma manje. Awu angisengishilo nje ukuthi hayi. Uhamba yedwa.
Awami la muntu. Yabashiya so uyoqala phansi manje ubheka Mina abanye. ngiyakubuka ngiyayibona plan yakho uzochuza mese. mayese oma seninodi akachuze manjeabantuwena chuza manje angithi ngiyasho ukuthi ngiyayiphumela mina ngedwa ngiyihambela ngedwa angimthembi mina yazi uxoli khona into akazoyenza mina ngisola ukuthi kukhona abe omunye wesi-3 ngabe wesi-4 angeke ngethuke nami ngiyasola sikhona omunye wesi-3 noma mhlawumbe wesi-4 ongaphezulu usho ukuthi laba nje sebeya phela isifebe nkosi yami yazi bakithi ngishutha nje yazi eyi No, sishutha amahlazi akho Xoli. Ashuthi wena amahlazi akho amadimoni akho lawo wenzayo. Buka manje nawo amajita atholile. And awunandaba nje. Imani nina nomabili i-child is lento eniyenzayo. Ubani obiza amakhamera? uyahlanya yini unchildish le noma ufuna Childish, why the cameras? uthi Ngoba uba phela- isiphukuphuku sase-eastern cape
Uzokushaya serious wena. Uthi lesiphuphu sayise. Yes man. Hey wait man. Ehlisa umoya mfethu, ehlisa umoya relax. So lento lena kumele ibe ne solution ke. Ukuthi iyaphela. Kahle kahle xulu uwena umuntu omele u wenze iqhamuka ne solution la cause wena wenze yonke le nyova dem le yenzakala nje ngamanje. Ngicela ukukhuluma mfethu.
Ngicela ukukhuluma. Okay. Xolo sitshele manje ukuthi khona yini wesithathu bese mina ngiyakutshela nje if ukhona vele wesithathu mina ngiyaphuma angisafuni ngikuzwa kuwe Makuthi akekho wesithathu nobabili. Ngizoqhubeka. hayi ngizomshaya lo anginankinga Hayi bo. ngizomshaya lo anginankinga Hayi sobona.
Chini, udlala amakhwenkwe ngo. Beyatha le ntwana. Sogcwala.
Kuphi ekhaya bafo? eKZN so Ube- ube KZN
kwaZuba kwaZuba kwaZuba ikuphi izuba kafe Ay- angiyazi iZuba. umkhomazi umkhomazi Mana-ke mfethu ya qonda uyabuza umjita ukuthi if khona wesithathu ukhona yini wesithathu ha wayaphi ngevalentines this year wayinaye ngakwenzela vele ngakuphekela emini saba right vele sachila mina nawe wathi uyavaya ebusuku wayaphi
Waya sentini.
Esentini khona bani?
Khona lo muntu oyokhokhela inwele zami manje. Yabona ngangilukile. Ngiyoluka manje yini. Bobabili abayikhokheli.
Ngo-12 ngine-appointment.
Ama students la ngicela bethatha mina. Bazokhokha ngani?
Abasebenzi. Uyahlanya wena uzothatha phi imali? Sithole 1.6 sonke. Uzothatha phi imali? Isifebe.
Eh neke phela angithi ngiyanizwela. Ngake ngakucela imali. Awazi.
Ngake ngakucela imali.

okay guys to be serious akusho be serious bafu ngifuna wana wana give an advice to this uh, yeah. gentleman here guys eh nawe ngicela usondele kwethu kuze uzosizoba ku camera kahle kahle lo sisilona enza isilima number 1 yabo yeah.
nize la ijozi kuzogeleza nawe le nonsense yenzeka la manje yabo for everyone ozobubuka lapha ya emakhaya we need to teach something which is you came here ukuthi uzofunda hhayi ukuzojola ngoba uthi uthengela amapizza bafo umqhumisa ngophuthu namathumbu cha ungahleki mfethu ungahleki ungahleki ne eh, lalela majita uze kuzogeleza la uyangibamba nawe uze kuzogeleza la eh. umzali wakhe akazi into enzeka la umzali wakhe akazi into enzeka la uyangibamba wena nje into esizoyikhuluma nawe ayikho into esikhuluma nayo cause uyitshela ukuthi uclever angazi ngani nemali yokuluka usitshela ngisenzeni ah, eh, thula mfethu kulungile thula Bafethu mina i-advice yami nje iwani. Yekani le ngane leni ibone ukuthi injani. And ayikho serious.
Ayikho serious.
Kuma nje ithi yesenti. Yamfanele isenseni. Ah eh yeka ukuthi yamfanele noma ngifanele. Eh angihlangene nalokho mina mfethu. Singadla lokho. Ah, eh, eh angihlangene nalokho mina. Sento engifuna ukukhuluma miyekeni noyithu.
Yes, bafo nawe nje phuma kuye. Because yamuzwa ubafu ukuthi uyaphuma kuye njengamanje because sebonile vele ukuthi kade dlalo nimdlala nawe nobabili nimdlala mdlalo baba and when usona plus uthi kade wazi vele kusho ukuthi unawe nje bafuna ukuthandana nomuntu wazi ukuthi unomuntu nawe shuthi kahle kahle awukwazi ufica intombi iyodwa bo oh okay but then ubengakamiki ubengakamiki namanje shuthi ubekubhani ubenza umakho wapheni God still busase on saqhubeka and yeza ukuthi mayisuka la uyesensini shothi kunomunye osesensini o o maqhuzu wenu mara at least mengiyithole yanthi nginale bar ilanda ama camera uyabona ukuthi uzogula
ukugula komthatha ukubeka kubo cabanga ekhaya masubele sugqwaba pampers mm. mm. ngiyabuza uyazi ukuthi ngoba umude kangaka nje bafuqoke ipampers ocabanga selilenga ke beqhube ngebhara bokuthamela Hlala isilwane naphi manje ubude bami nephampazi. cha nise olucabange nje phampasi se- se- usulugqokile obomude kanje uyabona so bafo ezinye izinto wethu eish kuyafiwa ngizofa segoli la la kusegoli khona abafika abanye bafika bafika bezophanda bebuyele ngamabhokisi emuva abanye befika begcine sebehlala ngaphansi kwama bridge angisho ukuthi ngibathatha for granted but abanye bafika bezosebenza bebuyele hmm. sebeyidumbu or sebegula yangibamba yabo isinqumo sikamfowethu mina ngiyahlonipha yabo ubengazi usetholile uyaphuma ushiya kanje because bethu uzama ukuba serious yabo akuzobonakala yini ezobonakala ukuthi senza kanjani hayi dabona xoli ngizwa le nangu uthi usazobona ukuthi uyaphuma nje kanjani wayi wena wayi uyaphuma wayi xa ngami so xoli u- u- u- ubandile ngathi usa- usafuna uku- usayimisele ngisafuna ukuqhubeka usafuna nizame ngiqhubeke nizame manje le nto esesensini yeyinwele-ke yokuthi kungumuntu omenze iyinwele le uyi- uyimisaphi kodwa nobafethu ona ona Ngizele mina, ona uyikholwa ngiyikholwa yini? nalena ubungayikholwa bafu waze unangi nje manje yayibo ukuthi usina yenzeka or nayo lesi sensini funa sikutholele sikutholele inamba yomjita sikuhlanganise naye uyokwenzani sensini khona umuntu amenzayo nje uthe wenza nesensini yenza ikhanda wenza ubani khona ngiyasalula la uhlala khona akunamasaluni la esesensini hayi amakwerekwere lawo ayibo funa ukuyowenza abantu abasile sentini abantu abasile mm. mm.
Uzoyithola eh. ukwenza le inwele le. Hayibo.
Awusebenzi wena.
Manje unoziphakethela mina. Uzoyithola imali. Waziphakethela mina wena. Awu.
Lo khona I'm sure siba yi5 la kuwe wena. Oh.
Eyi, shuthi kwazi wena ke phela. Eh.
Uyi.
No, Xoli. It's fine. singakudedela ntombo buyela kini singakudedela buyele kini uba futhi into edefuna ukuyithola uyitholile and bafuthi wenze njani I'm right ngaye right ngaye yeah uba uphumile kuwena usu right ngawe uyini sebakubiza sensini
ngiya request um okay sisen sesen right ngawe so bandile uthini wena bafu asoxoxa okay na ulindele ikholi yakhe ke Yho.
Isidenge.
Uzoxoxa naye noma mhlawumbe noma ingeni indaba yakhe. Hey, uzoxoxa wethu.
Sowona.
Alright.
Isidenge.
Hayi uba ubandile hayi wey akakadeli ngoba shuthi aka- usafuna ukugqilaza akakaqedi ukugqilaza. Uyagqi- ugqila ugqileza kamnandi nobandile. Show baba mnandi. Eh, yenza kuthiwa ile ndaba vele hayi. Ume kancane bandla kusiyami. Uyazi ukuthi abantu bakidnap mfethu kodwa bayalahleka abantu. Mm. Uyakwazi lokho? Ngiyakwazi lokho. Into engisho nje ileyo. Hamba esentini mm. sifana. No, akulungile siswami ungahamba esentini. Ungakhululeka noxola. uNkulunkulu ehambe nawe. Siyabonga.
Ah siyabonga. Ah hamba.
Yo. Bafo. Cha mina isinqumo sakho mfowethu si right. Bandile vele vele vele awayimisele wena ngokuphuma kulokho. Ngimisele ngokuphuma.
Usisidinga mfethu uzawufela apha eJozi. So uyaphuma waye enenkinga manje.
No mfethu uqinisile.
Ngibhekelela wena uyaphuma.
Waye ngadvise.
No, ngiwadinga ama advisor. Uzokula. Right.
Uzokula.
Uzokula mfethu. Uzodla amaphilisi umncane. Uzobuya ngebhokisi KZN. Awunankinga. Anginankinga.
Uzo umdidi nje uzobula umdidi. Lengane eh kahle kanjani abantu beyithanda lengane. Ukhetha umdidi kahle kahle.
Hayi kodwa nokhethi.
Mina umdidi.
Nentombi eyi-1 mina. Nentombi eyi-1.
Sure. Eh.
Udla umdidi oyi-1 nje. Ngidla umdidi oyi-1.
Uyawazi ukumela bo. Eh uyadleka bo umdidi. Uyadleka umdidi oyi-1.
Waqala ngikudla umdidi wena. Ngaqala nga 18. Beyincane le ntwana mntana umntana wedini. 23. Una 23 manje.
Yeah. Uyabona ukuthi umdidi udle awudlanga umdidi for 18 years. Sasemushe umdidi. Eh usawujabulela usawudla ngisho kuthiwa eh, eh. baningi kuona akanadla. Eh, Akanankinga as long as umdidi nje ezokudla. Eh, as long as emdidini.
Ngilungile mfethu.
Ukhuluma kumdidi.
Ngiyoshaya umdidi mfethu. Cha shaya umdidi nje yami ayikho inkinga. but then into ebesifuna ukuthi uyibone ukuthi ugirl uyakujolela and ukubonile lokho yile nto ebesifuna ukubonisa yona sina kuphela ukuthi ugirl uyanijolela noyithu ubafo kade besebonile vele bese ukupruvela wena mfethu ukuthi ugirl uyanijolela and nangampela ngiyaphuma uyaphuma bakhona basasele
kuselisenseni
Ah ngazi wena umaziyo umuntu wakho mfethu ngazi uthi uyamkhola. Siyeni lesinani lesi.
Ngiyabonga kweni mina ubhuti. Ah no mfethu nje yami anginakinga. Eh yabona ulitholile usizo ubonile ukuthi ugele kuyikhiphani ngaye noma ubandile ke ayi hayi sinayo lentwana le izofela la ejuza
no hayi angilungile mfethu eh ngihamba lapha sibafo sivale show sibone ukuthi abathemba beme ndawonye la boza ngapha abangabi ndawonye abangabi ndawonye azumgqome ngetshe mm hayi ungahlala ungahlala la bafukhululeka inkinga songena emotweni nje manje ayi omunye uhlale back seat omunye uhlale kuphi eh yabona la madoda la mina bengithi basifukana la sofike lento lela bezwane kahle bebambane kudilwe neswebe kodwa lo wasembumbulu asembumbulu noma kuphi wasemkhwanazi kuphi ayi
yabheda yeah ne i know eh bafethu siyabonga kakhulu athi sibone ukuthi eh, ama episode alandelayo abantu sisazobasiza ukuthi bona baye baye baye baye baye resolve kanjani mm. uyabona ngoba ayi kathi umlutho ke lo ah umlutho ziyakhala looting hayi no face asincenge asambeni sibonke